Abusuafoɔ yɛma mo nyinaa kɔ aba ba abrabɔ TV so sɛdeɛ nawɔtwe yi nawɔtwe biara yɛba mo fidwa mu mo phones so yɛdi nkɔmmɔ, yɛto yɛn abrabɔ mu fapem, nsiesie ahodoɔ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ, na deɛ yɛda yɛn ho so, yɛfa afotuo firi mu, yɛyɛ no no, ɛnnɛ nso Ɔdomankoma no adom yɛn, wama yɛn nkwa bio mu, yɛrebɛsi fapem papa wɔ abrabɔ mu ama yɛahu yɛn ho. Adeɛ biara no wɔ ne berɛ, enti berɛ bi nso aso. Ka yɛn ho ne sɛ, akosua nso gye aboɔ, ahensa, popi, teakaa na ɛdi dwumadie mu kyeame. Na ɛnnɛ yi, Asɛm a ɛda hɔ a yebetutu no asrɛ ne abasa ne sɛ, Aberantewa a ɔrepɛ abaayaa na watumi ayɛ ne lie ara bosome nnan ansa na wate aseɛ. Bosome nnan yi akyi ɔte aseɛ a, ɛnna ɛkɔbaa sɛ mpa so agodie baeɛ. Mpa so agodie so nsunsuansoɔ a ɛda adi pefee ma obiara hu sɛ, wadi mpa so agorɔ yɛ nyinsɛn na nyinsɛn firi mu baeɛ. Na bɛrima yi kyerɛ mu a ɔwɔ sukuu mu wɔ ɛyɛ university level four hundred a ɔba bɛ wia ne sa ɛna ɔkɔ faa ɔbaa yi ɔwɔ hɔ a na ɔbaa no frɛ no ahaa akwasi agodie no a yɛde yɛ no ɛso nsunsuanso aba ɛnyɛ nyinsɛn kyɛ sɛ nyinsɛn akɔ akɔba na bɛrima no sɛ ɔtena ase din ɛkyɛke berɛ a ɔne ɔbaa no hyia yɛ ɛne nyinsɛn no na ne bosomi a adi a na ɛntali na ɛmfa. Nso abusuafoɔ ɔfaa yɛn no sɛdeɛ mpanin sɛ Asansah fa adeɛ a ɔde kyerɛ no ɔfaa ɔbaa no ɔde kyerɛɛ yɛn nti abusuafoɔ nyinaa nim sɛ ɔbaa a Akwasi ne no te hɔ ni. Nti sɛ nyinsɛn aba a wobɛyɛ dɛn akɔka sɛ ɛnyɛ wo a? Wei deɛ ɔde amemenefe gyee ne din ɛna abusua san hyɛɛ ne sɛ yɛde hyeɛ no deɛ wafɔ afuro na mmom sɛ yɛbɛma no awawu awie pa ara na wabɛyɛ ne ho adeɛ deɛ yɛmpene. Ntsi afora no maa hɛn ara no, ɔyɛ no ho adeɛ. Obi a ɔwɔ level four hundred na efie nnyɛ no sika, ɔkɔfa no hɔ, ɔde amemenefe kɔ akɔbɔ bosea sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔbɛtumi ayɛ ɔbaa yi ho adeɛ afiri hɔ. Nti ɔyɛ ho adeɛ yi wieeɛ Mfeɛ mmiɛnsa akyi abɔfra yi anyini. Abɔfra yi nyini wieeɛ a, ɔbaa no se abɔfra no nyɛ ɔbaa. Ɛyɛ hwan ba? Ɛyɛ Akwasi Wɔfaseɛ na ɛyɛ ne ba. Na ɔbaa no kyerɛ mu sɛ Akwasi Wɔfaseɛ na ɛyɛ ne mpena dadaa. Mpanimfoɔ nso se Gyantia dada wɔ hɔ yi, ne sɔ yɛ sɔna. Enti Akwasi kɔɔ sukuu no na kyerɛ sɛ Gyatia dada ɛka siani ne sɔeɛ. Ɛsɔɔ yɛ a na nyinsɛn kɔba a, ɛnna ɔbɛyɛ mmɔ so da ankyerɛ no. Enti seesei akɔyɛ abusuasɛm. DNA aba mu, akyerɛ mu pefee sɛ ɛnyɛ Akwasi ba ne abofra no. Na ɔbaa no kyerɛ mu sɛ ɔpɛ Akwasi kyɛw. Ma Akwasi nnyae no esiane sɛ ɔda so dɔ no pa ara nti, ɔnko na ɔngye abofra no mmɛka ne ho na wɔntena sɛ okunu ne yere. Ɛnna Akwasi maame nso se ɛyɛ abusuasɛm. Ɔbaa ne okunu awareɛ bɛtumi agu na mmom abusua deɛ ɛnwu. Enti wɔnnyae wɔbaa no na wɔngyae akwadaa no so mma ne wɔfa aseɛ no. Wei ne asɛm a ɛda hɔ a mpanimfoɔ ne abadwafoɔ ahyia a yɛbɛsi nkonnwa, atutu no asrɛ ne abasa na yɛato fapem papa na kwasi nso afa mu aba afiri mu. Enti wo nso a wobɛnya bi ahwɛ no, Ɔn comment ɛto aseɛ. Akwasi bɛkenkan sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛn nyinaa abrabɔ mu susudua papa no yɛbɛnya. Yɛatwa yɛn ho aba na yɛada yɛn badwafoɔ adi. Abusuafoɔ ɛyɛ nwoma kɔ aba bio sɛ mo ka yɛn ho. Afei deɛ yɛakɔ aba yi deɛ na yɛda yɛn badwafoɔ adi na nkɔmmɔtwetwe no yɛde ahyehyɛ so na bere akwasi asi gyinae papa sɛnea ɛbɛyɛ na abusua ne ɔbaa no besi agyinae ayi mu baako ɛbɛyɛ agyinae papa. Nana yi me wɔ ɛyɛ Kwabena Asiedu Bɛntwerɛ bɔ ti kɛseɛ. Ti kɛseɛ ɛwe adwe, bɔ adwe, gye agye. Ɔno nso ɛwɔ Fidwam a ɛnɛ ɔde ne nimdeɛ ɛbɛta de gye amammerɛ kyɛn me na dodoɔ no ara de frɛ no. Ɛna yɛsan wɔ sɔfo Michael wɔ fidua mu a ɔreba abɛboa yɛn ɛnnɛ wɔ yɛn nkɔmmɔtwetwe no mu. Ɛsiane sɛ asɔfofoɔ deɛ wɔn dwumadie wɔ yɛn abrabɔ mu no da nso nti wɔ agyinasie biara mu no yɛnya asɔfo wɔ mu a ɛyɛ a na ɛmmoa ɛsiane sɛ wɔn koraa no wɔgyina dɔm anim, wɔtete dɔm, wɔkyerɛkyerɛ dɔm nti nnɛ wɔde ne nimdeɛ.

Pɛgye nsi nti so nko anante. Ɛbɛ ne dɛn. Ɛmɛ adom na ɛyɛ. Ɛyɛ asɛm mm, o. Sasa pɛpɛpɛ. Papa sɔfo maame ho yɛ deɛ. Oh nyame adom.
Yɛkyia wɔn no ne mmɔfra no nyinaa. Ɛsɛm a ɛda hɔ a yɛbɛtutu no asrɛ ne abasa yi. Aberante a wapɛ abaayaa na aberante ne kyerɛ mu a abaayaa no suban no akɔ akɔyɛ sɛ obi a ɔtɔn ne nneɛma no onim sɛ nneɛma no ɔtɔn no aboɔden a ɔbɛnya obi ama no atɔ. Ɔtɔɔ no fo foforo nso, ɔbɛnya obi ama no atɔ. Nti abaayaa no twee bɛɛma no aso ansa na ɔɔte aseɛ. Ɔte aseɛ maa no a na mpa mu agorɔ baa mu. Na mpa mu agorɔ baa mu wie yɛ a nyinsɛn akɔ ba. Na bɛɛma no kyerɛ mu a, ɛberɛ a ɔne no hyiaeɛ ne berɛ a nyansɛn no baeɛ no, ɛmmɔso, ɛntali, sɛdeɛ Foto kasa mu yɛbɛka no no. Nso. Ɔsan sɔ fa ade a ɔde kyerɛ. Ɔde akyerɛ ama abusua no nyinaa ahu sɛ ɔno ne ɔbɔɔ no no te. Enti na ɛyɛ sɛ ɔde ama me no fɛ gye tom. Ɔgye toom a mfeɛ mmiɛnsa akyi ɔbaa yi sɛ abɔfra yi nyɛ ɔba. Na n'agya nie. N'agya no yɛ nkɔm a ɛyɛ akwasi wɔfaseɛ. Ei! Abusua korɔ ɔbaa baako.
Enti na akɔyɛ nsɛm bebree. Enti sesei. Wɔkɔyɛɛ DNA nso so no, ɛkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ Akwasi ba a, na aberanteɛ no ba. Na kyerɛ sɛ Akwasi wɔ sukuu mu no ara na kyerɛ sɛ gyɛtia dada a wɔsan ka soɔeɛ, wɔgyae, na ne mpena na na ɛyɛ ne kankyema dada na na ɛyɛ Akwasi wɔfa aseɛ no. Na na ɔnni hɔ, Akwasi nni hɔ no na kyerɛ sɛ gyɛtia dada a wɔka sɔ ano a ɛgya tɔɔ mu a nyinsɛn kɔbaeɛ yi. Ɛnti sɛ sɛ DNA ba ɛbɛ provi sɛ ɛnyɛ Akwasi ba, Akwasi sɛ. Wahwɛ akwadaa no mfeɛ mmiɛnsa. Wedding korɔ a ɔne ɔbaa no yɛeɛ, ɛho bosea no ɔda so tua. DNA test no nso akwasi koro yi ara na ɛtuaa ho ka maa wɔkɔyɛeɛ. Ɔmpɛ nkwasiakuo. Na baabi a asɛm no aduru seesei no, ne maame kyerɛ mu sɛ, Abusua deɛ ɛngu, awareɛ tumi gu, obiara tumi kɔ ne baabi. Abusua ansa na yɛbɛgu no ɛnyɛ yie koraa no yɛ me nkyerɛ mu sɛ ansa na yɛbɛgu abusua ɛngu nti seesei ne maame se ɔngyae wɔ ɔbaa no mfa akwadaa no mma ɔmo na ɔmo nkɔ bɔ ɔmo bra ɛna ɔbaa no nso pa bɛrima no akyɛm sɛ mongyae no ma no nkɔ ɔngye ɔne akwadaa no nyinaa na ɔmo ntena nti wei ne asɛm ɛda hɔ a yɛbɛtutu no aserɛ nyansa nnɛ nti papa Mɛhyɛ ase afiri so. Yoo ɔbaa yi maa meda ase akosua meda wase ɛwɔ saa question yi a wɔde aba yi yɛda atiefoɔ ne ahwɛfoɔ so nyinaa ase ɛnɛ kwasie yi so yɛnim sɛ ɛnɛ kwasie yi so ɛɛ wobɛhwɛ na watumi alike sɛne ma obi na obi so nsɛne ma na ɛntumi mmoa na dwumadi no ɛntumi nkɔ so yɛda wase sɛ ɛnɛ ɛɛ kwasie yi wohwɛ yɛ ɛwɔ Abrabɔ TV. Yɛda mo ase paa. Akosua, wei deɛ yɛda wo ase ɛwɔ nsɛmbisa a wɔde ama yi. Ɛyɛ nsɛmbisa a ɛmu yɛ duru. Na sesia yɛn agyidifoɔ yi deɛ, ka deɛ yɛbɛka akyerɛ ɛɛ papa yi sɛ ɔnya bibiara ɛma no ɛmfa nkyɛ. Ɔnya bibiara ɛfiri sɛ ɛɛ papa yi aware ɔbaa yi ɛnkyɛeɛ na awoɔ no a aba mu no. Yɛn ne Akristofo de, nka yɛbɛka sɛ ɛyɛ nnipa mmienu ntam asɛm na ade no asi. Na abɔfra yi atumi apue mu a wɔakɔyɛ DNA test a ɛkyerɛ sɛ abɔfra no nyɛ ne ba no, ɛnna aba abɛyɛ problem kɛse a emu yɛ den. Ba ebetumi agyae ne nyinaa ama no akyɛ, efisɛ yɛn Akristofo deɛ, awareguo deɛ, ɛnyɛ adeɛ a yɛ ɛ yɛpene so anaasɛ yɛsosɔ so ɛfiri sɛ bible sɛ ka ɛbɛnya nka ma yɛne yɛn nnuane nyinaa ɛntena mmom ɛwɔ ɔdɔ ɛkwan so na deɛ ato yɛn nua ɛɛ bɛma akwasi deɛ to yɛn deɛ ka yɛbɛka sɛ ɔnya biribiara ɛma ne nkyɛ na ɔmfa ɔbaa no na ɔntena ho na ɛni sɛ kakra kakra ɛbɛtumi aboa na kyɛ sɛ ɔfoa ɔbaa no so deɛ ɔka no so ɔbaa no so ɔnsɔ ne mu saa ɔnsɔ ne mu saa Wɔsɔ no mu saa na ɔnka me na nka ɔnyae because sɛ ɔka sɛ ɔbɛgyae ɔbaa no deɛ na nka ɔnyae no nka ɔnsɔ no mu na ɔnka ɔmfa ɔbaa no a na awurade so ɛbɛkyerɛ bi a ɔwɔ nso ne aban no so bɛtumi. Papa woka sɛ ɔnya yi asɛm wei ɛnkɔyɛ nanti kuro wobɛmia kakra wobɛkae kakra ɛnkɔyɛ nanti kuro sɛ abɛmaa no bɛtumi de asɛm no akyɛ saa. Oh ɛɛ. Uh...
Ɔbɛtumi de akyɛ, Maame Akosua, ɔbɛtumi de akyɛ ɛfiri sɛ ɛyɛ yadeɛ sɛ ɔkɔɔ sukuu, ɔbaeɛ no ade no asi wɔ n'akyi. Na DNA test na ɔyɛɛ no nso kyerɛ sɛ abɔfra no nso ɛnyɛ ne ba. Na kyerɛ sɛ ɔwɔ sukuu hɔ nyinaa no na ɛɛ ne nua no anaasɛ ne wɔfaase no nso ɛgu so kakrakakra ɛma no ɛwɔ fie. Ba ne nyinaa akyi ɛyɛ abusua no a wode kyɛ a. Ɛ ne ɛnsɛ hwee. Tumi no deɛ a, ka manya sɛ nka ɔmfa nkyɛ no, ka ɔmfa ne yerɛ no ara ne nka ɔntena ho. Awurade nso bɛhyɛ wɔn anan mu ama wɔn nso ba foforɔ ama no atumi aboa. Ka ɔmfa nkyɛ. Yoo, ɛno nso wɔ hɔ. Amammerɛkyerɛ me, asɛm yi wosɔ mu sɛn? Wɔ amammerɛ mu no, abusua baako mu adeɛ, sewa, agya ne nna korɔ mma o, sewa ba. ne wɔfaba na Kushi ɔbaa baako wom. Gyatsia dada na aka so na ne nsi akɔ do yi. Amambra mu no, ɔde kyɛ a ebɛyɛ yie, wo wo fa na w'afotuo wɔ mu ne sɛn? Yo Mame Akosua, eh, mɛda wo ase na mada ahwɛfoɔ nso ase. Mpo ne sɛ sakate mpo bi bɛtwa so akɔre gyaa no na ɛfiri gya bi sia ho. Ɛyɛ Nyankopɔn adaroma na yɛhu nea yɛhu yi. Na wiase yi, mpo ne sɛ wode ntasuo si dan a, Bosuo na edwiri gu. Ɛɛ mpanin wɔ kasa bi sɛ sɛ obi mfɛre sɛ ɔbɛtu gya ahyew ano a, wo nso mɛmfɛre sɛ ɔbɛtu bi ahye ne to sɛbe. Na sɛ wɔntumi annya wo nan, ɔno nso ntumi, wɔntumi anidi, ɔno nso ntumi annya ne nan. Yɛhwɛ asɛm asi a, a ho dwiri yie paa. Papa sɔfoɔ ka asɛm bi sɛ ɔmfa ne saa. No, no, no, no. Mene no anya adwene. Ɛna na wobisa biribi sɛ soa aba ne ade na ɛyɛ abusua korɔ. Fine. Sɛ ɛkɔ abusua mu ankasa a, Kwasi ne ne cousin sɛ ne ne soa aba no nsɛre anyɛ ne ne mogya ɔrebɔ abusua kɔ ne maame fam nti saa kwan no so deɛ ɛnyɛ ne busua koraa do yɛbɛkyerɛm abusua santen no deɛ yɛbɛtumi akyerɛm sɛ ɔka ho bi nanso yɛka mogya a aka ama mu yɛyɛ abusua a yɛmfɛ no nto nkyɛn na yɛmmra asɛm no so maame ɛkɔsi a woka asɛm bi sɛ aberanteɛ no pɛ ɔbaa no ɛfaa no mmerɛ na nka ɔsɛ ɛka biribi kyerɛ aberanteɛ no sɛ ɔwɔ obi a ɔne no te ne mmaa no dodoɔ na nea wɔyɛ no no oh yes yes ebi obi wɔ no ɔtɔn ne nneɛma aboɔden obi tɔn ne nneɛma aboɔden nanso dodoɔ naa nso tumi kɔkɔɛ sɛ me ne obi te me kɔ na me ne no kɔ akɔgyae na maba wogu so ha na na wayɛ sɛ ɔwɔ nneɛma pɛpɛ nso ama good nti hɔ na ɛka ɛwɔ sɛ ɛka biribi kyerɛ aberanteɛ no nea mpɛ sɛ mekyerɛ aberanteɛ no sɛ sɛ ɛsoma sɛ kɔkɔto aba a ɛno ma wonyɛ obɛtwani okay sɛ yɛasoma sɛ kɔkɔto abɛ no, korakora ɛma ɔnyɛ obetwani. Nti nnɛ yi no, sɛ yɛahwehwɛ mu abɛɛfo kwan so ahu sɛ akora no nyɛ ne mogya no, ɛte sɛ wakɔfa akokɔhwe de aba fie sɛ wobɛtete no sɛ ɔne akokɔ, sɛ odwene a obetu akɔ wiram. Ɛnyɛ ne ba, ma no mpere ne ho sɛ still mɛtwe ho manso. Ampa, ɔbɛ, ɔwɔ ka bi a ɔbɛbɔ ama ɔmo a, mfie mmiɛnsa, ɛnna fam. Ne mu nyinsɛn me kɔ hospital ne mu ntasuteɛ ɛne DNA ah wabrɛ wabrɛ ɛnyɛ mfonsoɔ sɛ ɔbɛsese ne kaa wabɔ ama eh, ne so aba no tua na mmu mafutu a medeɛ mede bɛma no ne sɛ nɔkorɛ nie papa sɔfoɔ deɛ ɔka ne yɛ kristosom mu na ɛno ba bɛto yɛ nananom som yɛ nananom som kwan a tumi fa so gyaa wadeɛ no sɛ bi ɔyere ɔtwa ntorɔtorɔ tumi gyaa na wadeɛ sɛdeɛ na tete Israel Mose berɛ so na ɔbaa ɔno aduane no amu sɛ ɔtumi da no awadeɛ no saa na nnɛ nso yɛ nananom amammerɛ mu deɛ ɔbaa a wɔnni no koraa ma wo no sɛbe ɔbaa kwadwofoɔ koraa tumi da no awadeɛ nti ne ɔbaa no ayɛ no deɛ ɛhu ɛbɛyɛ biribi te sɛ nea meka no wode ntasu asi ɛdan woda mu ɛnyɛ yie sane sɛ bosuo bɛtumi abubu no ɔho nti medeɛ memtu abanteɛ no fo sɛ ɔnsan nkɔnkɔ ware saa bosuofoɔ no mɛka so ɛbosuofoɔ number one ɛmmaa bi ɛwiase ɛmmaa ɛmmaa da bia meka sɛ meyɔ pramakɛsie so ɛmmaa Mami akosua, mese sɛ wokɔ hwɛ bronsan na nsuo ɔbaa san kɔ fie. Mmaa, mmaa, na nka nyame abɔ mmaa sononko. Asase yɛ tietia so yɛ di ayaa ɔyɛ ɔbaa. Aman Ghana yɛ ɔbaa, nanso mmaa bi abɔ yɛ aborɔ. Mese nnɛ wotumi hyia akora bi wɔ dwam nam dwam ahwɛ ne nam atumi sɛ wei deɛ me mogya nie. Nso yɛde no akɔma obi. wohyia koraa wohwɛ ne moma so paa ne w'anim wei deɛ ɛbɛsɛ me deɛ me deɛ me deɛ pɔtee nipa di nsɛ nanso ma mi ekosu a asɛm ɛda prɛmo yi so a yɛka sisi etu ne srɛ ne abasa yi no ɛda hɔ ɛda hɔ pefe o eyi ne ho na akɔyɛ te sɛ ɛɛ ahenni no mpani sɛ ɛɛ mefatamadi ɛnyɛ mepɛ sɛ medi aberanteɛ no ba no nyɛ ne deɛ ama no ntwɛn ho ma nso wɔn nsese ne ka ma yɛn ntua ma no me deɛ me nkɔn adeɛ a onye ɔbaa no ma no nkɔ saa bɛ wɔn ne no tena a da bi akoro ɔba fie na ne yam sese no sɛ saa aba no kra no sɛ ɔkɔ all night a ne yam bɛsese no ɔntumi nna ne press abɛkɔ soro anhwɛ ɔbɛ ɔbɛtɔ wu ama no ho me deɛ ɛnɛ mpɛ sɛ mekyerɛ sɛ akan mammerɛ ne yɛ nananom nhyehyɛ mu deɛ ɛnyɛ mfonso sɛ obɛtumi agyina wei so agya na wareɛ kristofoɔ ne nnɛ papa sɔfoɔ mu ne yɛ nkurɔfoɔ na nyame se nyame se na obi wu na ɛbo no na ɔte ho agyinaeɛ no a woka no ɛkɔ akɔyɛ sɛ ɔntie deɛ ne maame ka ɔntie deɛ ne maame ka no ɛna ne sɛ abusua ntinti nka ɔmfa akwalaa no ne maame no nyinaa

Ɛmaa Yaba a wonim sɛ gyati adada ne sɔ yɛ sɔna, aberanteɛ wo ne ne na atena ara na woakɔ akɔnya foforɔ a wote ne ho. Wokɔ hɔ yi, wonim deɛ ɛbɛtumi afiri mu aba. Ɔreba wo nkyɛn, wonim sɛ ɛnyɛ adeɛ a moasese ato hɔ sɛ monhu mo ho anaa mo mode mo ho reka mo ho. Wohye yɛ yɛ yie na woahwɛ Nyame anim na gya yi keka sɔ mu yi asɔ, woagye ahyɛ wo ho dinn na nyinsɛn akɔba. Mfeɛ mmiɛnsa ni. Moka ho bi na yɛbɔ yɛ soboɔ da biara no o, Wo ka ho bi na da bi a yɛse mmaa nyɛ no so mmarima mo nso mo nyɛ bi abusua atwa yɛn ho aba yɛba a yɛbegye abadwafoɔ adwentwa atwa toɔ na yɛasie gyinaeɛ aboa Kwasi. Kwaba baa abrabɔ TV so yɛda mo ase sɛ mo ka yɛn ho yɛtwaa yɛn ho baayɛ yɛkɔ yɛn badwafoɔ nkyɛn bio mo na asemi wei no. Ne poma si do dɛ sesei ayɛ mmienu. Bɛn koro mu no, yɛaboa na yɛn nyinaa yɛasi agyinaeɛ papa. Na yɛde yɛtu yɛn ho fo ɛsiane sɛ nnɛ nnɛɛmaafo a yɛaba no, nneɛma bi mu wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani fi ne yɛn ani te wɔ ho sɛ aboa a wɔwɔ. Nti yɛnkɔ yɛn badwafoɔ nkyɛn. Abusuafoɔ, yɛma mo akwaaba bio mu. Na, Papa, yɛbɛtoa nkɔmmɔ no so, na mɛhyɛ aseɛ firi amammerɛ Kyeame nkyɛn.
Nsɛm a wokae nyinaa no akɔ akɔgyina asɛm a abaamuwaa no ne na reka yi.
Na kyerɛ sɛ maame no rehwɛ agyinaeɛ a ɔbɛsi a Ɛbɛboa abusua no to na ɛnkɔba sɛ abusua no ɛmu atete. Yɛnhwɛ this aspect of it, Akwadaa no ɛrekɔ akɔ ka ne wɔfaseɛ no mu. Na daakye bi no akwadaa no nyini a, ɔnyɛ obi a yɛde yɛn nsa bɛtenetene ne so anaa? Society no mu.
Yo yo eh ɔbaa no asɛm wode bisa na eh ɛno deɛ woyɛ dɛn a yɛse eh bɔfoɔ ba nhwere boa. na aboa wo so no nso yɛ kun no a ɔbɔnmɔfoɔ ne din bata ho bi deɛ sɛ din no firi hɔ ne dimmo nimmo deɛ yɛn deɛ yɛntumi mpepa yɛn deɛ ɛyɛ dɛn a nipa deɛ ɛbɛbɔ deɛ aka asɛm ɛwɔ asumasi a na wei ne no te na amanfoɔ bɛkyerɛkyerɛ mu fie kura na ɛbɛyɛ sɛ ɛmmɔ so nanso daakye ɔno abɛgyina ma obi asɛ da akye no atena ase kakyɛ sɛ sei ne sei ne sei ne sei ɛbɛbɔ no abɔseɛ nyinaa anaasɛ akora no koraa bɛnyina ɔkɔ akɔpɛ dibea bi no Ghana wokɔpɛ position bi wode assembly man mpo a yɛbɛkyerɛ kwan fa so ɛwo bi mpo a na wokora wonim nti ɛno deɛ yɛntumi mpepa mfiri hɔ na ɛno nkyerɛ sɛ ma ne nsi saa gyinae no aha san sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ neɛ ɛbɛboa Nana Hemaa nsɛm bi wɔ mu a mpɛ sɛ nka metwe ɛto apono so na medwa ma menka no sa mpɛ sɛ medwa asɛm no ɛne sɛ Ɛwom sɛ meka sɛ aberante yi wɔ hokwan sɛ ogyae ɔbaa no ma no kɔ, nanso ne nyinaa mu koraa no, yɛn akã mma mu yɛmfa yɛn ano hunu nyaa ɔbaa. Sɛ mpo saa na ɛteɛ mpo no a, ɛsɛ awadeɛ nkonkuro. Ɛnam sɛ wayɛ ne ho adeɛ nko ara deɛ, ɛyɛ awareɛ. Ɛgu, ɛtwa nkuro peaw. Wahu? Nti no, kwan bi so, wɔka asɛm no yiye, na sɛ ka no a ɛwɔ hɔ no, ɔsesa ma beima foforɔ na ɔba na ɔtua wie a, ɛwɔ sɛ ɔbaa no nso, ɔsum no. Ɛmfa ho ne nea asi, ɛwɔ sɛ ɔfa amammerɛ kwan so na ogyaa no kwan, sɛ ɛbɛyɛ a yeyaw biara nyɛ dɛn nhyɛ n'akoma mu. Ɛba no sɛ ebedi barima no nya, enti ɛwɔ sɛ ɔfa saa kwan pa no so. Na barima no nso, ɔyɛ mfomsoɔ kakra, ɛwɔ sɛ ɛno nso yɛtumi ka ho asɛm kakra. Ɛne sɛ, wowɔ sukuu mu, ɔno ara sɛ sɛ ɔhwɛ berɛ a nyinsɛn no baeɛ na ɔkyɛke ne nneɛma na ɛnsisi so. Obi a ɔyɛ krakyeni, deɛn na ɛma a ɔkompromaeseyɛ? Deɛn na ɛma ɔpenee so wɔ berɛ a wanyɛ ne nhwehwɛmu ansi aseɛ? Ɛna na meka sɛ asansɛ fa wafa ɔde akyerɛ nti abusuafoɔ nim sɛ ɛyɛ ɔbaa a ɔne no wɔ hɔ. Abusua deɛ nim nanso wo no na wonim ho na ɔbaa no nso no na sɛbio sɛ ɔbaa biara na nim bɛmma a ɔne no ɛfa furo. Na sɛ ɔbaa yi na ɛfrɛ no sɛ ɔyɛ no. Ɔbaa no deɛ twaa ntorɔ firi ahyɛaseɛ nyina ɔtwaa ntorɔ nti ɔno bɛmma no na nka ɔwɔ sɛ ɔbɛtumi aka biribi sɛ. Nti dɛn na na wosusu sɛ nka bɛmma no nyɛ saa berɛ no. Bɛmma no deɛ na nka ɔbɛtumi ayɛ saa berɛ no yɛ sɛ ɔreyɛ nhwehwɛmu a ɛmu dɔ sɛ, Oh, ampa, ɔde bɛpem ɔbaa no sɛ, Me gye di sɛ ebia bere sei na me ne wo dae. Nyinsɛn no a ɛreba no, me kyɛke me den mesisi so. Na anka wɔtena ase na wɔdwen ho. Sɛ biribi saa kɔɔ so mpo a anka nnɛyi no, obetumi anya de aka n'asɛm ho. Wahu sɛnea ɛsɛ teɛ no? Enti nokorɛ nie, Eh, nnɛ yi ɛkɔ so. Obi wɔ hɔnom a ɔse, Eh, me, me fɔma bi na ɔfrɛfrɛ no fon so ne, obi wɔ hɔ waware, te awadeɛ ase, ne kunu kɔ adwuma koraa ɔma kwan ma barima no kɔ kɔhyɛ hɔ kɔyɛ adwuma, kɔyɛ ne ho adwuma. Mmaa bi, ɛka mmaa bi asɛm no, nyɛ mmaa nyina, na sɛ yɛfiri, yɛfiri ɔbaa mu na ɛbae, nanso mmaa bi, ɔho, ne kunu kɔ adwuma na wafrɛ no na ɔba fie sɛbi sɛbi mprɛduasa, bi ɛnam tramol bi, anaa ayi bi a, a barima no yɛ ma ne sisi mu ɛden nti, abusuafoɔ, ɛkɔ so, ɛha dwen. Ohun sɛ na mepɛ sɛ me sika kɔ no. Na asɛm a meka kyerɛ ɔbaa no yɛ tiawa sɛ, Aboa papo, akɔntɛnyini. Ɔsɔn deɛ ɔnkɔ nkɔfa obi yere ne agyenae frɛ. Nti ɔbɛfa wo maame. Saa na onim sɛ wo maame nso yɛ ɔpapa yere. Nea ɔbaa no ayɛ no ɔnhwɛ no yie. Na ɛbɛkɔ ara aba abɛsi n'akyi. Ai, ɛbɛkɔ abɛsi n'akyi. Papa, yɛ, yɛreba wo nkyɛn, Sɔfo Ray. Na mebisa sɛ, adeɛ a ɔbaa yi ayɛ yi, wagyina mmarima mmienu ntam. Ɛnyɛ barima mmienu ntam kɛkɛ. Ɔsan yɛ abusua, abusua mmienu ntam. Abusua baako na wogyina mmarima mmienu ntam seesei. Yɛnhwɛ, sɛ ogyae barima no anaasɛ odi a barima no ka sɛ abusua nti, kɔ na ne me wɔfaase no nkɔtena, na wɔfaaseɛ no nso akyire yi ogyae no a, ɛde nsonsonosoɔ bi bɛba anaa? Ɛsiane sɛ, deɛ nti a ɛma mebisa saa asɛm wei no, barima no a ɔno ɛre'claim ownership of' akwadaa no seesei no, Ownership no, ɔreclaimi ahraa no nko ara. Ɔbaa no deɛ nyaa mmaeɛ. Ɔbaa no deɛ wɔnhyɛɛ no ketee sɛ me ne no awo nti mepɛ sɛ meware no. Daabi. Abɔfra no mmom na ɔse ɛyɛ me ba. Enti seesei ara sɛ yɛgyaa wo na wokɔ na ɛɛ abarimaa yi nso so ansɔ wo mu anyɛ wu a, wobɛ, wobɛyɛ no dɛn? Anaa wosusu sɛ. Wei ne gyae no awareɛ Kwasi gyae no awareɛ a ɔmfa Kwasi wɔfa aseɛ ba mma no na ɔntoa n'abrabɔ so. Yoo Akosua w'asɛm yi emu yɛ duru ebiem ba mepɛ sɛ menka kakra mfa eh, deɛ eh, amammerɛ kyeame eh, n'asɛm a ɔkae no kakra mfa hɔ because yɛka sɛ awadeɛ a Awadeɛ yɛ adeɛ a ɛmu yɛ duru. Ɛyɛ baa ne beema nhyiamu. Na yɛ Bible no kyerɛ sɛ gye sɛ adwaman nko ara na ɛtete ntam. Na amammerɛ kyekyɛɛ me kaa sɛ, sɛ ɔyɛ adwan no sɛ ne ne nkwa nyɛ dɛ koraa a, ɛtumi gya no awadeɛ. Sɛ ɔdi wo atɛm koraa sɛ ɔtwa toro a, wotumi gya no awadeɛ. Yɛba Kristosom deɛ a, wontumi nnya no awadeɛ wɔde turo akyerɛ wo deɛ ba wontumi ɛnyɛ adeɛ a wode gyina so a wotumi de gya awadeɛ ɛno no adeɛ a wobɛtumi agyina so agya awadeɛ ne sɛ wakɔto sɛ ɔne bɛma foforɔ ada ɛno no yɛ twerɛ no mu anaa ɛne ɛne ɛne no yɛ twerɛ no mu hmm. ɔno ɛka amammerɛ no mu ba yɛyɛ ka twerɛ no mu sɛ sɛ gye sɛ ɔkɔto sɛ wo ne bɛma foforɔ ɛdɛn ada ba wei no nso ɛsi yɛ aberɛ a na barima no wɔ sukuu mu, ɛsiiɛ aberɛ a barima no na ɔni awerɛ, barima no ani deɛ anhu deɛ, ba ɛyɛ adwaman nkotoo na ɛtumi tete awadeɛ mu, ba ahunu deɛ, me me tumi no mesusu sɛ ɔnnya ma biribiara ɛmfa nkyɛ, ɔmfa biribiara nkyɛ baa no, ɛnam abusua no nti, ɔmfa biribiara nkyɛ na ɛntumi mmoa na ɛmfa asomdwoeɛ mmra ɛɛ abusua no mu. Kakra a meka ka. Deɛ wo question a wobisaa me no ho ne sɛ, adeɛ ade no anya asi. Bema no ayɛ n'adwene sɛ, akɔsi ayɛ n'adwene sɛ ɔregye abɔfra no. Ɛnti na ɔma wɔkɔyɛ DNA test ɛkyerɛ sɛ ada sɛ ɛyɛ ɔno ne ba anaasɛ ɛyɛ ne wɔfa aseɛ no de ba.
Ɛnti nɔkorɛ no a ɔhuui no kyerɛ sɛ abɔfra no ɛnyɛ ne ba. Ɛnti ka no deɛ a ɔsɛ ɔde ma abusuafo ɛyɛ ɛsɛ. Akwasi, ɛyɛ abusua mmienu pɛ, ɛmu mmienu ntam. Ɛnti sɛ wogye no koraa, daakye nso wobɛtumi asoma akora no bi. Asen wei, ɛmu yɛ duro, ɛyɛ abusua baako. Ɛbɛtumi ama abusua no koraa dɛn? Agu. Ɛbɛtumi ama tete mu aba abusua no mu. Adɛn nti a? Ɛfiri sɛ abusua baako pɛ na saa problem yɛ dɛn? Aba. Tumi ni deɛ, ka mɛsusu sɛ me nua Akwasi, ɔbaa yi, Munnya mma biribiara nka, na Akwasi fa wo yere na fa wo ba na toa so na hwɛ no na ɛmfa asomdwoe mmra ɔman Ghana. Enti papa yi asɔre so yi no na afutuo bɛn na wode ma mmabunu a yaba.
Yoo akosua. Mese ɛda wo ase abiem. Na afotuo kakra a mede bɛma yɛn nuanom mmeranteɛ mmabaawa a wɔn asi so ɛne sɛ yɛtie Akwasi ne program a ɔnam mu a, Akwasi pere ne ho, ɔbaa yi so pere ne ho, waware wo deɛ, ba ne nyinaa ne sɛ na nka ɔbaa yi wobɛtwɛn ɛnɛ mmaa pere wɔn ho. bebree yɛ ade a enni kwan sɛ wɔyɛ. Na sɛ abae nka otumi tena ase twɛn ma Kwasi awie ne sukuu ne sɛ nka wɔtumi ka bom a, nka ɛde ɔdɔ soronko bɛba. Enti afotu a mede ma yɛn nuanom mmaa ne sɛ, a monsu so mpere. Me mmaa no nso, mo ara na moama mmaa yi nso anyini. Me mma yi, mo ara na motete mmaa yi. Gye sɛ ebetumi aka sɛ ɛyɛ mmaa no, nanso me mma yi nso ara na ɛde moama mmaa yi de anyini. Enti me nuanom mmarima yi, Me nuanom mmaa, mo a wɔasi so, afotuo a mede mo no sɛ, abstain, just wode twɛn. Mo mo ware wie a, na wɔatumi ayɛ dɛn? Ɛ cells no ɛda hɔ afebɔɔ kɔpem sɛ baako ɛbɛfiri mu. Ɛnti deɛ mede ma me nuanom no sɛ, awadeɛ ɛnyɛ mmirikatuo, awadeɛ ɛnyɛ age, awadeɛ ɛnyɛ race,

Mpanyin sɛ ɔbaa bɔne wɔ hɔ yi, ɔkɔ awareɛ a mpere ntɛm mfa ne dan mma han. Na sɛ ɛdɛn ɔbɛsɛn aba. Ɔho ɛɛ ne abaya yɛ sɛ akwasi gyaa no ma ɔne ne ɔfa ase no kɔkɔ tena kora stop kɔ akɔfa bi ma foforɔ asan na na wo abɛhyɛ mu. Ɔde ba bɛhyɛ mu. Bata trade ɛba ne saa na makora bi sɛ bata trade.
Ɛyɛ ɛyɛ suban bɔne papapapa na ɛsɛ sɛ gyae saa ya. annyae saa yɛ anaasɛ ogyaee saa yɛ, ɛnna ɔmaa brɛboɔ ne mmɔnoma faa wɔn ho. Aweankanse ne kɛtrɛma nso di w'awoda. Nea aban yɛ ara no ayɛ no, wei ɛyɛ dɛn ara hɛ! Ne suban no no, saa na ɔteɛ. Yafunu bɔne nnim samasa, na kakra a mereka yɛ meka kyerɛ nuanom me mma. Akwasi, wama n'ani anna hɔ. Wama n'ani anna hɔ koraa, na anka ɔwɔ sɛ sɛ bio ɔdwen kɔ akyiri, ɔdwen kɔ kan, na ɔde nneɛma bi to nsɛnniiɛ ani firi ahyɛaseɛ na ahu sɛ, Ɔbaa merepɛ wo. Sɛ daabi ɔtwetwe ne ho twetwe ne ho saa na nnɛ mmaa yi bɛte o wɔde wo yɛ ade ɔretwetwe ne ho ne ade ɔhwɛ na ɔpɛ wa na wahyɛ aseɛ ne nipa ɔne no to ɔno nya problem ɔsɛe hɔ abɛfa wo
suban bɔne yɛho nti me deɛ deɛ meka kyerɛ yɛ nuanom mma ne me nuanom ɛhwɛ me hwɛ abrabɔ tv hɛ yɛnyɛ mo anka dwumadie yi Ɛte sɛ yɛato w'akyi na yɛannye sotɔ no, nka ennim. Nanso yɛdɛn atiefoɔ? Nea mepɛ sɛ meka ne sɛ, yɛmfa biribi mfiri nea yɛkan mu. Yɛse papa so ɔpaa nwoma nso no, ɛnyɛ n'anom dɛ, ne yiedie mu nti a. Yɛte anom, yɛne papa sɔfoɔ rekyerɛkyerɛ yɛn adwene nyina no, sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛfa biribi ayɛ a wo nso wode ayɛ susudua ama w'abrabɔ. Similar one bɛtumi ato wo. Asɛm bi sɛ ɛtu yɛn a, nea yɛate yi, momma ɛɛ, Buroni se, a, a form part of our scheme a, akɔ, atɔ yɛn adwene mu. na fa ntoto ho na yɛnsi gyinae pa. Meda ase bebree. Yɛn nso yɛda ase. Abusua, yɛda mo ase sɛdeɛ mpanimfoɔ daa mo ase no. Me nso mɛda mo ase bebree. Yɛbɛsɔre so. Na yɛresɔre so no, adeɛ mede reka deɛ mpanimfoɔ ka ho ne sɛ, menim sɛ Akwasi wobɛtie nsɛm yi mmienu nyinaa, na aboa wo ama woasi agyinaeɛ. Na me dɔfo paa wo nso wotie me. Deɛ mɛka aka ho ne sɛ. Abrabɔ yɛ twam hyɛn deɛ. Nanso ntwa mu mfa mfie mfa mprɛprɛ ho nkɔwura biribi mu a wobɛnu wo ho. Me dɔfo pa, gyatia dada wɔ hɔ ani sɔ yɛ sɔ na. Wɔ bi apɛ wo. Na wate aseɛ. Na wo wo boyfriend a wo ne no agyae, ɔnyɛɛ wo ho adeɛ. Waka kyerɛ wo sɛ merebɛsra wo, na woama no kwan. Ba bɛkyea me, na woadrɛse na wokɔ. Biribi kɔsi wie a, na woama bronsam pose. Ɛyɛ bronsam. Mesrɛ mo, ɛberɛ aso sɛ sɛ yɛma yɛboɔ ayɛ den a, biribiara mu, yɛma yɛboɔ ayɛ den wɔ mu. Yɛnhwɛ yɛn anammɔntutuo yie wɔ saa nneɛma no mu ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnyɛ victims. na yɛsi agyinaeɛ a, yɛnka sɛ mmaa deɛ yɛadwene yɛ mmerɛ, ɔka nnɛ sɛ yi, ɔkyena ɔbɛka sɛ yi. Wosi agyinaeɛ sɛ e anaa a ma no nyɛ a nkɔsi awieɛ. Na yɛ yɛ yɛ gyapadeɛ a Nyankopɔn de maa yɛ a ɛma yɛyɛ valuable in the society no kyerɛ mu sɛ yɛntwɛn, wait, twɛn, na biribiara ɛbɛyɛ nkonimdie ama wo. Mmarima deɛ no deɛ ɛyɛ kɔtee, sɛ adeɛ yɛ kɔtee a, baabi a ɔbɛkyea biara, ɔbɛpem biara ɔka. Nti twɛn no mmaa, momma yɛnhu sɛ ɛyɛ ne din no no, na yɛntwɛn. Na Nyame yɛ w'adom na wohyia deɛ ɔdɔ wo a, woatena ho. Na wotena ho nso a, mfeɛ dodoɔ a ɛdi w'anim yi, Wobɛfa no awia o, anɔpa o, anwummere o, ahomakye o, wo gyegyeregye a wopere seseiɛ yi na atoyerɛnkyɛm to wo na Onyame anyɛ wo adom a, anhwɛ a na w'abrabɔ papa a Nyankopɔn de ahyɛ wo nsa wɔ asase yi so no, woantumi anyɛ ho adwuma. Ka yɛn ho, wonya bi a, ma w'adɔfo nso nya bi. Yɛsɔre so yi deɛ, na mɛda cliw no nyinaa ase. DJ Stanley. Na so masi n'ano wo nsa no me nyaeɛ wai wo deɛ nsi akyire hene mekyea wo saa nso ɛna capital D DJ Skɛ ɛne nipanua mo nyinaa mo ka ho bi a dwumadie yi di mu nyawotwe sɛ nnɛ nyame yɛ adom a yɛbɛhyia hwɛ wo ho so yie ma me wate na wo som bo ma me paa Nyankopɔn mmɔ wo ho ban nawotwe sɛ nnɛ yɛbɛhyia makra.